माई खाना खोबै लगा दू खाना माई खाना खोबै लगाई दू खाना बड़ी सब एहनो जहाँ चार शब्द हमरा माई जोरे बतिया लेलिए माई के दिल गार्डन गार्डन हो जाता हे भगवान हो भगवान माल जाल भूखे पिया से दूरा पर टौआए है दिनिया है लेकिन ककरो नियत नहीं भेले जे एक गोल पानी भैंस के पिया दे छे कुटी सानी लगा दे छे नहीं दुनु पानी घर में हा हा ठीठी करे की जान के भैंस ना कोर फूटा कोर फूटी कथी बतिया इतरे जे से ना चाहे असगरे हम कता कता करू मच्छर असर लाग हम देखावा देता हमरा भऽ जाइ है बदन अब मम्मी संगे बड गई हम खाउ मम्मी इनके देर में सीख ले लेकिन माने रे चलबा फुर फुट बड़ नीक करे छ तू सब आय कते भेलो माय फेनो कथी भेले दूरा बधाई त भैंस सब भूखे पिया से डिरिया है टुक टुक मुंह तो के है हमर आ दोनों प्राणी घर में कथी बतिया से भैंस से नहीं जाए खुशी के खुशी के बात तोरा कह जगह में तोर पुता हुआ मैथिली बोले लगी आ तोरा कनिको तकलीफ न होतो भाषा स्पष्ट सुनबी आ बुझबी केहन लगे केहन लगे छै देखलै बड़ नीक लगे छ बानर मुंह लेखा लगे छ तो भैंसी के पानी पिया के जोता कुटी से लगा के तो जोता बुझली है माय कहियो भैंसी के पानी पियावे लागी कुट्टी काट के सानी बोझे लागी आ ओतबी ना कहीं हसुआ ले तो बोरा ले तो आ चौरी से एक बोरा घास काट के लावे के लाग गया भैंसी के देते जो आई गे माई ओकरा से होते अभी एक ते काम कर से कहतो हमरा मचरवा नहीं हेतो ना तो अंडी का तेल लाव ले आ बौ के ना गोर से लेकर सर तक ससार दही से तो होता बहाना बाजी मारे छे बहाना माजी दुनु बरानी राव

हम सब अते दिन से घास काटत रह हमरा सका का हाथ कटे है सुकुमार हो तोर घरवाली ना ऊ नहीं कर तो कोई बात तू कर दो जो ओकरा सका सारा कर पड़ दो जो माया नहीं रिसाओ ना माई नहीं रिसाओ हम कर लेबे घास काटे नहीं सुता चुपू ना चुपू ना हम बात करी छी ना माई से ना जाए पड़ती कहीं कहीं खेत में ना जाए पड़ती घासो लावे ना जाए पड़ती

एने पालि वाली भौजी ढकिया लऽ के कतऽ जाइ छियै हमर गाँव घास की की काटे ए आप तऽ कनी मनी मैथिलीमे ने बाजि लै छियै कि भैया सिखा देने हँ बाबा जे क्या हाँ आ, अहाँके भैया सिखा देलकै ग कतऽ जाइ छियै ओते कतऽ जाइ छी हम तऽ खेत दिसन जाइ छलियै घूमे अहाँ बुते होत घास करल से जाइ छी घास करे अ, हाँ मम्मी कहलकै ग घास काटि कऽ आनै लए तऽ जाइ छियै भऽ जेतै अहाँके सास तऽ एक नम्बरके खतम हेबे करे आ नया कन्याके केना घास लए पठबी ई जानिए के बुते नहि होइ है साड़ी पहन के तऽ लुरि हेबे नहि करे आ जाइ छी घासे करे अहाँ अहाँ कर सकै छी हम नहि कर सकै छियै देखियौ तऽ जेहने अहाँ साड़ी पढ़ने छियै तेहने पढ़ने छियै कहियो ने लगौने छियै तबो आ कहि दै छै हमर साउस के न दूसू हम जाइ छी घास काटऽ देखते बोले तऽ खिसियते ए बौजी अहाँ अकेले कतऽ जेबै हम तऽ खेती से जेबे करै छी चलो हमरे खेत में घास कऽ लेब हम सिखाइयो देब घास करे के अहाँ सिखा देबै हाँ भौजी अहाँ नहीं घबराओ की ऐसे अपना दुनू के दोस्त की चलू घास सीख- हाँ की बात पुतहु हाथके खेने छी जे आँखि मोटा गेलै आब देखबो नहि करै छी आ चिन्हबो नहि करै छी तऽ बजतै के पूरा टोला में तो हमरा ताना मारते छे बौआ एगो अहीं छूट गेल छलिए अहूँ मारलू ताना हम ताना नहीं मारे छी कम से कम बजाबक चाहिए थे भेटलिए तऽ तऽ हमरा भेल जे पुतोहु हाथके खैने हो आ दिनो दिन तऽ जुआन भेले जाइ छै हैं ई सब खानाइके असर बुझाइए उधो छियाई की बेटी हमरा की खियाई दियो बौआ एक कप तऽ चाय ढंग के बनाइए के नहीं दै छै आ खाना के बात करे छी अहाँ आँय चलल तऽ हेबे नहि करे तेना लटपटा लटपटा चले छै ऐसा साड़ी लगबे ला स्टार्ट केलकै ग तऽ की जिंदगी भरि ओकरा ढोइते रहबै अहिना कि किछु करबै हम कथी करू अहीं कहू तऽ बौआ हम तऽ बेबस छी कोनो बात कहै छै तऽ छोरा बहू के कोचा धऽ के उठि जाइ है तऽ हम केना कथी करिए हमरा ओ धोछियाई बेटी कनिको मन मे दिल मे बचतै कनिको नहि जब अहाँ के मन में बैसले नहीं है ई कन्या तो रखने से गेला दुनू के छोट बहा दिया भगा ना घर में आब थोड़ा बियाह कऽ के लाबि लेतै बौआ आ घर से जखनी निकालि देबै तऽ तोर समाज के आदमी की सोचतै हैं सब बात अहाँ अपने बोली कनिका दिना सबर करू ने देखै हम छै कथी सक हम कथी सब ओकरे बढ़िया जगह सिखाओ पढ़ाओ आगे इनका राखू ओइ भछियाई के केना अपना लू उ त हमरा फुटी आंखि ने सोहाय रे बौआ आ यो बौआ आइ त बात कहियौ त जब हम अपन घर वाला के नै भेलियै त ओकर कथी हेबै आ छोरा सात दिना जरूरी छै घरे में रहतै एक ने एक दिन जरूर जेतै कमाई खटाइ ल आ तब कतऽ जेतै धछियाई बेटी तब ओकरा हम इलाज करबै ओना नै सुधरे वाला है उ देखू हम कहब जब जे भऽ गेलै से भऽ गेलै ओकरे समझा बुझा कऽ सिखा पढ़ा कऽ राखू ओहो बढ़िआँ भऽ जेतै हे अहाँके बेसी बुद्धि बाँटैके जरूरी नहि छै अहाँ सिखेबै तब हम सिखबै से बात नहि है बुझलियै हम सुनै छियै सबके बात आ करै छी अपने दिमागसँ जाउ अहाँ अपन काम कर ए, सुनै छी सबके बात आ करै छी अपने बात ताहि दुआरे तऽ ई दिन देखऽ पड़ल जाउ जाउ